Thobela, ke a le lotšha, ke a le dumediša, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo. Lekgono ke rata gore re dire reading ya re- ya rena ya letšatši re bone gore na letšatši la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Pele re thoma ke rata gore ke amogele le bao e le gore ke mathomo ba tsena mo channeleng ya rena. Ke a le amogela ebile ke re na ba maoto le ipshineng ka taba tše ke le tshwaretšego tšona, le ipshine ka yona reading ye ya rena. gomme ke kgopela gape gore le se ke la lebala le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell ewe gore ka mehla re uploada le kgone go tseba ebile le share video tša rena le batho bao le ba ratago okay reading ya rena tšatši la lekgono Ke na le karata tše five mo pele ga ka. Ya mathomo ke The Wheel of Fortune, ya bobedi ke The Queen of Wands, ya boraro ke The Seven of Pentacles. E dutše in reversal, ge e dutše in reversal go ra gore karata ela e lebeletše fase, ga ya lebelela godimo. Ke na le The Ten of Wands, ke na le The Ace of Cups. Ka yona reading ya ka ya lekgono, lekgono ke la boraro, ke la boraro, ke tšetlile la, la lotho. um ba bangwe ba lena le ka ba le mahlatse kore um le ka ba le mahlatse a, a, a tšhelete ene tšhelete e le gore e ka tla mo go wena e ka tla- e ka ba tšhelete e le gore e tla tla ka, ka, kore ka go betšha so o hwetše maybe o rata go raloka dikara um ba re keng um

wena o motho wa go šoma ene o bereka kudu o bereka kudu kore wa phuša o bereka o bereka kudu dilo tse o nago le tsona kara bophelo ke dilo tse o di bereketseng ga thata o bereka mo e le gore nako tse ngwe ebile o lebala le nako ya gore o swantse o khutse ba o lebala nako ya gore o swantse o connecte le family ya gago motho e le gore o rata mošomo wa gago kudu e ka ba yona business ene o kgwetše le gore o tša nako e ntšhi o phusha business ya gago o le mo businesseng ya gago ebile o sa kgone o kgwetša nako gore o connecte le family ya gago the universe e go lebeletše badimo ba ba go lebeletše mangwele ao ba go lebeletše ba bona ka mokgwa le gore o bereka thata ka gona gomme ba ka go fa mahlatse le kgono wa ba le tšhelete o ka go e wina

eya go na taba go lesowe karata e ya mpontšha gore wena lekgono o tlo kgwetše le gore motho e le gore ga o nyako go bereka kudu o nyaka go no ba le go khutša mmele o nyaka go khutša gore o kgone go ba le maatla gape mmele o nyaka go recharger o nyaka go recharger mmele ee um o tlo buna ba re ko botsa gore o sa tlo buna ka mokgwa o berekang kudu ka gona o kore o sa tlo buna mphuputso wa phatla ya gago o sa tlo bona le wena o sa tlo šupa gore ya ke nnete ke berekile a se ke bereke le mahala a se ke bereke le fase ke nnete le kgone ke kgona go šupa dilo tše ke kgone gore ke di reke ka tšhelete e le gore ke kgone go e berekela goba o tla kgona go šupa ka pankeng ya gago wa re wa bona wa bona re ke na le bokae ke yona tšhelete e ke e bereketseng ka thata ke kgonne go saver ba re o tsebe gore go bereka ka mokgwa o ne o berekang ka gona o seke wa ke tshola goba o seke wa dira eng moputso ona o tlo o humana ga e le gore o bereka ke companyng e itseng goba mmušo goba kae kapa kae o tsebe gore le batho bao ba berekang ba bona gore wena motho wa go šoma ka thata ga se wena motho wa go tswafa ene ba tla go putsa ba tla go leboga Dibonase o ka di kry-a go tšwa ka mošomong wa gago. Di-salary adjustment ba oketša tšhelete la salary yela le yone e tla ba se sengwe o ka se tshwane wena o se ka kgathalela gore a ba nkokeditše ka boketo ba ka percentage e itseng e ke ya fase eng eng eng eng wena leboga se o se humanang o tse gore mangelo a gago lehumo la gago wena ba tla go fa lona go na le ba bangwe lehumo la lena le tla tla ka tsona dilo tsa tshwana le go betšha go, go, go, go go betšha dilotho go betšha di-powerball um go raloka tšona di, di, dipere go raloka tšona di-soccer go betšha di-soccer ke mo e le lekhumo la gago ba tla go fa lona ka gona okay and then ya botša buša gape tša mpotša ka taba tša tša lerato tša mpotša ka taba tša lerato ba bangwe ba lena le ka no ba le le o kgwetše le gore ka se sebaka ga o ka gare ga relationship o single ba re go na motho le gore o tlo kopana le yena o ka kopana le yena le kgono motho wa gona gomo motho o tla o tla o tla goga matlho a gago kore o tla o tšea maikutlo o tlo re go mmona motho ola wa kwa mo pelong ya gago wa kwa gore go na le lerato mo pelong yaka motho ola wa nkgatlha so o ra re expecta dilo tše di botse le kgono goba ebile le ge e ka sebe ka taba ya lerato mara ge e le gore motlho mongwe o motho e le gore o rata o ke pereka o ka ba bereka kae kae mara o rata di-business tša ka mathekonyana goba straight wena ga o bereke motho mongwe wa ke pereka ona business tša gago today o tlo ba le di le di ideas tša go tša go tša go godiša business ya gago o ka rata go bona dilo tše dibotse di tla go wena go na le di-opportunity tše dintshwa tše di di tla tla ka ra bophelo ba gago letšatšing la lekgono ke loketše karata tše pedi tše e le gore di tšwa go the universe ge ke bolela ka the universe ke bolela ka the mother earth ke bolela ka legodimo ke bolela ka mangeloi a rena ke bolela ka badimo ba rena so a re kwe molaetša o le gore o tswa go bona wa mathomo wa re sincere heart pelo e hlwekilego pelo e nago le le, le, le, le bonnete ka mo gare pelo e nago le bonnete gona wa re your sincere and believing heart is enough to draw my grace and light into your world pelo ya gago e le gore ke, ke, ke pelo e hlwekilego ke pelo ya nnete ke pelo ya lerato pelo e tletšeng ka kganya e tliša e dira gore the universe e dira gore the mother earth e dira gore mangeloi a gago ba tliše kganya ka ra bophelo ba gago. Gore go e ba le pelo e la e botse, pelo ya botho, automatically o dirang? O bula mabati, o bulela mangelo a gago mabati, gore ba tle ka ra bophelo ba gago, ba tliše kganya ka ra bophelo ba gago. Ge ba tliša kganya gore ba dirang? Ba koba lefifi lela le sa nyakego, lefifi lela le dirang gore re be le dipati, re be le madimabe, dilo tša rena tša bophelo di seke tša sepela gabotse. ba koba lehloyo ba koba dilo tše dimpe kore ba koba nto ngwe le ngwe e le gore ga e nyakege forgive yourself for your perceived imperfections ba re wena ka boswena o swantse o leke gore o ke tshwarele ge re le batho mo lefaseng re dira diphošo ge re le batho mo lefaseng re dira dibe ge re le batho mo lefase go na le tše le gore ga re di dire ka tsela ya mayemo ka ka tsela ya maleba nako tše ngwe re ba tempted ra ko ra kgeloga dipelong ra feletša re dira dilo tše gore le rena ra tseba gore ga ra tshwanela gore re di dire ra tseba gore modimo yo maatla otlhe ga a di dumele so mara the mother earth o re go ka bula lebati la gago wa mmulela lebati a tsena a tliša kganya ka raphelo ba gago then le wena ntho o tlo kgona go itira keng o kgone o tla kgona ke tshwarela ka diphošo tše le wena o di dirile gore modimo a go tshwarele le mangelo ao le badimo ba go tshwarele dibe tša gago le wena ke kgopele tshwarelo ebile ke pone diphošo tša gago gore ke dirile phošo ka one two three mola o kgone go šupa diphošo tša gago then le wena ke tshwarele ke tshwarele ke no fa mohlala a ke nako tše dingwe motlho mongwe go na le motho e le gore o kgopišane le yena so it doesn't matter gore na ke yena go thomileng goba ke wena o thomileng na o seke wa re no ke yena nthomileng ke yena a ntirileng gore nna ke feleletse ke dira dilo tše ke di dirilego ke dirile dilo tše ke di dirile ka baka la gage no ke ntho e la gore pele o ka leka gore mohlho mongwe o tshwarelana le motho la le kgopelana ditshwarelo goba mohlho mongwe o kgopela modimo tshwarelo ka selo sela se diragetšeng mosegare wena ke tshwarele pele ke tshwarele pele o fetše o kgone go kgopela modimo tshwarelo ge wena o ke tshwarela o tlo šupa diphošo tšela tša gago gomme wa kgona go ke tshwarela gomme o tlo ba le maatla a go feisa modimo wa mo kgopela tshwarelo ka gore go ya kgopela tshwarelo e tlo ba e tšwa within your heart ka mo pelong ya gago straight i see only my beloved child whom i wish to help mangelo a gago a re ge ba go lebelela ba bona ngwana bona yo ba mo ratago yo e leng gore bona ba rata gore ba ka mo thuša o ra gore mangwele a gago ba na le wena all the time and ba rata go go thuša e, e ka ba ka re ga mošomo wa gago o e le gore o šoma ga boima mošomo boima o e le gore o tsoga everyday fro ka masa o ke prepare o ya mošomong ola ka ra mare ga maaka ka diphefo di felela godimo ga gago ba gare ba bona and ba reng bula mabati ba tle ka ra bophelo ba gago ba kgone go fa tsona di-blessings tše ke swetše ke boletse ka tsona ka ba ka bolela ka di-blessings tša rena di tla tla ka tsela tša go fapana go na le ba bangwe ba na le lucky ya gore ba ka betha dilotho ke ka mokgwa e le gore lehumo la bona le tla tla ka gona mahumo a rena ka se tla ka tsela tša go tshwana a ka sula tlile ka tsela tša go tshwana ba bangwe ee makhuma bona a tla tla ka tsona go bantši bantši ba betšha dipere ba betšha dilotho ba wina ba wina le ba ka thoma ba wina tšhelete ka bonnyane ka bonnyane mara mafelelong ga nnyane ga nnyane ba ba e godiša mangeloi gore ba e godiše tšhelete o keng ge e le gore le wena go winne o kgona go appreciata wa kwata makua wa rapela ka khendlelao e tšhweu wa leboga modimo le mangeloi a gago ka tšhelete ba o fileng yona then ba kgona go bona gore wena wa appreciata bonnyane bo ba o fang bona and then mafelo ba dirang ba e oketša tšhelete ele mafelo tša kgona go kgotsa ebile o kgone wina dimilione tšela ka mokana rena re di lebeletšeng re leka gore re di betšhe mare re palelwa ba bangwe like tša rena ra leka go betšha mare total le number e tee ga e tsene go ra lehumo la rena le ka setle ka tsela tšeo tša dilotho go na le ka tsela e le gore di tla tla ka lona okay ke na le kgati ya bobedi e re free spirit free spirit moya o le gore o lokologile ga o imele ke selo ga o imele ke mathata a lefase kore ke moya o le gore o tletse ka kganya wa flouta jwale ka nonyane fofa mo marung I release your free spirit nature you are my beloved wild child when you accept my love every regret shall be cleansed from your heart and your soul will be set free o ka e lebelela karata ye e nyokolo tshwanelene le ya mathomo ya sincere heart mo le gona o sa botšiwa jale ka ba o bitša gore you are like a wild child ka baka la gore spirit sa gago se free se tshwana le nonyane e phepheselang kua marung ga ona um lefifi ka ra bophelo ba gago o tletše kganya ka nako tše tšohle that is why o kgona gore le go o robetše motlho mongwe o be le dipono o ke pone o jale ka nonyane ye e le gore e ya floata kua marung kua you are a free spirit so the universe the mother earth o sa o sa bolela sa re ge wena fela o ka accepta lerato laka o gopole o boletše a re bula lebati ke tsene ke tlišeganya ka bophelo ba gago ke kgone go fa di-blessings so gantši tšo sa bolela o sa re ge wena o ka accepta lerato laka dilo ka moka tše dimpe tše le wena o di dirile ka moka tšona di tla cleansiwa mother earth o tla tlhatswa dibi tšela tša gago because wena already o ke tshwaretše o setša bole tša gore ke tshwarele dibi tša gago ke tshwarele diphošo tše o di dirilego and then go seno ke tshwarela wa kgopela tshwarelo go modimo mother earth o tla tla go wena ka lerato la gage ene ebile o tla tla a go tlhatswa dibitšela a go tlhatswa tšona ka mokana ga tšona gore go ya o kwata mamola o ya pele ga modimo ga sefatlhego sa modimo o ye o tletše ka ga kganya o seke wa ya o e na le lefifi o seke wa ya o e na le di-negative energies gobane modimo ga a di nyake and o wa bolela o re ge ke seno cleaner ge ke seno cleansa um eh, tsona dibetšo tša gago ke ditlhatso ka mokana ga tsona moya wa gago o tla ba free your soul will be set free ge moya wa gago o le free go ra gore moya wa gago ke moya e le gore o thabile wena o tla phela o thabile ka nako tše tšohle ge o kopana le mathata ka raphelo ba gago o tlo kgona go kgotša le gore wena o facea mathata a uwe ka moya o e le gore o calm moya o e le gore o gabotse ga o face mathata ka, ka, ka, ka, ka, ka moya ola wa o kwata ka moya wa letlhoyo le ka motho mongwe ka o dira nto nngwe ye mpe go yo mo approacha o mo approacha in a good way and with respect wa mmontšha gore nna le ge wena o ntira one two three but nna ke sa go ke sa go tlhompha gobane o sebopiwa sa modimo ke ka mokgwa e le gore mother earth o tla o dira gore o be ka gona and-e the minute wena o ke thoba Mothola le yena o felelwa ke matla ebile o tlo no swaba. O tla bona e tla go wena le yena ka go swaba ebile a kgopela tshwarelo. Ene motho o a ka salle ka letšatši la mohlolo. A tla go wena ka tsela ya go go telela goba ka tsela ya go go nyatša goba ka tsela ya go go nyenya. Ke a le leboga. Ke yona reading ya rena ya tšatši la lekgono. E tla boledišana le ba e le gore e boledišana le bona. Ge e le gore reading ye ke e ga se e lebane wena, o se ke wa e gapeletša. ya gago e tla tla ka nako ya yona. Ke a le leboga. Le be letšatši le lebotse.